Himiýa sapagymyzyň bu sanynda himiki reaksiýalarda reaksiýa giren we emele gelen maddalaryň massasynyň saklanmak kanuny. Ýagny islendik bir reaksiýada reaksiýa girenleň massasy deň bir reaksiýadan emele gelenleň massasyna. Muny mysal bilen e, berkideliň. Şu taýda kislorodumyz wodorod bilen reaksiýa girýär, suw emelege getirýär. Ilkinji nobatda etmeli işimiz bir biz reaksiýany deňlemeli. Ýagny şu taýda biz deňdirim çep tarapynda näçe sany kislorod bar? 2 sany. Deňdirimimiziň sag tarapynda-da 2 sany kislorod bolmaly. Şonuň üçin hem men şu taýda 2 goýýan. Ine, iki köpeltmek hiç hiç zat ýok bolsa, şu taýda bir bar diýdigi. Iki köpeltmek bir, ýagny iki sany kislorod, bärde de iki sany kislorod. Bu wodorodlarymyzy hasaplaýarys. Iki köpeldilen iki, dört wodorod, bärde näçe? Iki wodorod. Şuň dört bolmasy üçin şu taýyp men iki goýmaly. Şu taýyp men iki goýmaly. Ştaýt 2 goýdum. Indi reaksiýamyz deňlendi. Ilkinji nobatda reaksiýamyzy deňleýäs. Indi massalaryň saklanmak kanuny şu reaksiýada gabat gelýärmi, şony barlap göreliň. Ştaýda kislorodymyzyň periodik tablisadan massasyny görýäs. 15 butin 9 9 9 diýip gidýär. takmynan on alty Ine şutaýda görşüňiz ýaly kislorodyň massasy on alty gram takmynan bir mol. Indi wodorodyň massasyny göreliň. Wodorodymyzyňky bir nol nol sekiz takmynan bir. Onda men şutaý şeýle diýip ýazýan. Kislorodymyzyň on alty gram

Indi serediň şu taýda 32 goşmak 4 näçe bolar? 36. Indi masalaryň saklanmak kanuny gysgaça şulardan ybarat. Ýagny reaksiýa girenleriň masalarynyň toplamy, ýagny jemi deňdir reaksiýadan çykanlaryň massalarynyň jemine deň. Ýöne bir zady berk bellemeli, ilki reaksiýany ýazylandan soň, size reaksiýa deňlenmedik görnüşinde berlen bolmagy mümkin, hökman suratda reaksiýamyzy deňlemeli. Ondan soňra deňlänimizden soňra ýaňky massalaryň saklanmak kanuny şol şoňa gabat gelýär. Indi şeýle bir sorag berlen bolsa, size 64 gram kislorod näçe gram wodorod bilen reaksiýa geler? Size berlen sorag ine men gök bilen ýazyp görkezeýin ha düşnükli bolar ýaňy altmyş dört gram kislorod o näçe gram wodorod bilen reaksiýa girer x diýeli şuňa biz başdakyny bilýäs otuz iki gram dört bilen girse wodorod bilen altmyş dört gram kislorodymyz x bilen girer proporsiýa gurýas şeýle proporsiýanyň bir ujuny köpeltip deňdiriň bir tarapyna ýazýas

Ine biziň mysalyň jogaby mydam sekiz gram wodorod täsirleşmä girer. Näme etdik? Ilkinji nobatda başdakyny hökman ýazmaly. Soň bize berlen altmyş dört gram. Şo berlen boýunça başdaky bilen proporsiýa gurmaly. Özem bir zady proporsiýa guranyňyzda ýatdan çykarmaň. Kislorodyň aşagyna kislorody ýazmaly. Ine otuz iki gram kislorod, diýmek şu aslynda Şoň bize berlen 64 gram kislorod. Eger bize 64 gram kislorod däldi, 64 gram vodorod diýip beren bolsa, onda biz işte 64 gram vodorod diýip beren bolsa, 64-i biz şu taýka ýazmaly. Eger bize 64 gram vodorod näçe gram kislorod bilen täsirleşer diýse, onda da x x-imizi şu taýk, vodorodymyzy şu taýk Aşaklygyna deň ýazmaly garaz bärde diýjek bolýan zadym şolardan ybarat. Gysgaça reaksiýalarda kimik reaksiýalarda massalaryň saklanma kanuny şolardan ybarat. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçäk hoş sag boluň.